Häerzlech wëllkomm zréck bei Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast. Jo, et gouf héich Zäit et nees op Lëtzebuergesch ze maachen. Ganz einfach well et si schonn Iwwer 100 Episoden hier, dass mäer zu deem Zäitpunkt nach zu zwee, d'Pit an ech, iwwert eppes geschwat hunn, wat eis ebe wichteg ass a wat och nach ëmmer wichteg ass, Et geet nach ëmmer ëm eis Ënnerstëtzung vun deene lokale Bands, mat deene mir grouss gi sinn. Et sinn der vläit schonn eng Jett net méi do, mee et ass eng verdammt Jett bäikomm. Dofir maache mer dat elo dës Kéier aneschters. Anstatt, anstatt eng Episod ze maachen, wou ech elo iwwert wierklech all Album schwätzen, well ech mengen, da si mer laang hei, An dat gëtt dann och eng deelweis ustrengend, fir mech a fir iech, hunn ech mer dat elo mol bëssen iwwerluet an ech géing et einfach mol als Metal Milestones vu Lëtzebuerg ëmdeefen a soen, Mir ginn e puer Alben duerch, wou Bands sinn, wou mech ganz vill beaflosst hunn a wou mer iwwerhaapt mol bewosst ginn ass, wat fir eng talentéiert Museker mir eigentlech hei hunn. Dat si Bands op deenen, do waren ech, do war ech op Concert, genau sou wéi de Pit an e ganze Koup anerer vun iech dobausse sécher och, vläit awer och ganz vill Leit, déi déi Bands leider net méi live gesinn hunn, well et se zum Deel entweder net méi gëtt oder scho laang näischt méi gemaach hunn. A wéi gesot, mir hunn an där dräizéngter Episod, dat ass elo véier Joer hier, dat war ganz zimmlech um Ufank, d'Nummer 13 war dat, Wëllkomm doheem, d'Lëtzebuerger Metal-Elite oder Zeen, ech si mer net méi genau sécher, wéi ech se genannt hat, Do hu mer eben, voilà, iwwert eis Ufank, Ufank-Zäiten an der Metal-Zeen, an der lokaler Metal-Zeen geschwat. Fir dat elo net nach eng Kéier komplett duerchzeknaen, maache mer et elo einfach méi knackeg. An zwar, ech fänken einfach direkt un, ech mengen eng Band, wou ech nach grouss Chance hat, live ze gesinn an zum Deel, och e puer mol live gesinn hunn an zum Deel fannen ech dass déi Band leider e bëssen ze fréi, déi war virun hirer Zäit definitiv, eng Band déi Post-Hardcore Punk gelieft huet, dat war d'Two Go Band fir extrem Energie op der Bühn ze hunn, ganz vill. Ganz vill, ech wëll net soe Chaos, awer organiséierte Chaos, esou kann ech mech emol erënneren. Eng Band, déi Ufank den Nonzeger aktiv war, bis 2007, wou se mat hirem leschten Album This Is Forevermore d'Handduch geschmass hunn an ebe gesot hunn, Voilà, mir hu genuch gemaach. An ech fannen, dat ass eng Band, wou leider e bësse vergiess ginn ass. An ech mengen, eis Aarbecht ass et jo zum Deel och op eppes han ze hannerloosse fir déi Leit, wou déi Band eben guer vläit guer net kennen oder absolut absolut d'Geleegenheet net haten se ze gesinn an leider verpasst hunn. Natierlech schwätze mer vun Def.

Vergiessen, dat ass leider e Fakt, wou mer ganz vill an deene leschte Joren opgefall ass. Déi vill Jonker, déi wëssen net, wat d'EFTAM ass a wou leider och, wéi gesot, net vill Méiglechkeet hunn, déi Band iwwerhaapt nach ze lauschteren, well ganz vill ass elo net méi do, ausser op CD-Form. Ech sinn nach chanceux, ech hunn nach zwou CDe, wou mer extrem wichteg sinn. Mee haut gëtt et en, en, déi EP eigentlech, wou bei mir, soen ech emol, den Horizont gesprengt hunn an sinn esou, wow, ass dat wierklech, sinn dat wierklech Lëtzebuerger vun hei, déi dat maachen? Dat kléngt esou krass, dat kléngt esou, esou rau a voller Energie an, an a richteg, fir déi Zäit emol, saugutt produzéiert. Natierlech schwätze mer vun der EP The Sparkle Has Become A Flame. Ufankslidd, Klischee, ech menge ween dat net live matkritt huet, Entweder CD an den CD-Player. Mä jo, CDen, dat war eben nach eng Saach, dat ass haut och schonn bal net méi de Fall. D'Cliché huet huet genau da domat ugefaangen, wou vill wou vill Bands zu deem Zäitpunkt Schwieregkeeten haten, eben den Hook, esou dat gin dee gewëssene Sound ze treffen, fir dech direkt an an de Bann ze zéien an dass de direkt opgepasst hues. An ech fannen virun allem déi EP. Déi huet alles, alles gesprengt, wat ech zu deem Zäitpunkt vu Lëtzebuerger Musek am Allgemenge kannt hunn. Dat war, wéi gesot, dat war Hardcore, dat war Post, dat war Screamo dran. Dat war richteg, richteg gäile Schäiss. An ech hu se, ech hu se zweemol live gesinn an der, an der Kufa. Dat war eng Kéier fir, fir hiren Abschid ebe mat This Is Forevermore. Deen Album ass genau esou gäil an ech mengen, wa mer souwisou heirausser eng Serie wäerte maachen, da kann et sinn, dass dat an deenen nächsten héchstwahrscheinlech wäert virkommen, well et ass genau esou e wichtegen Album vun enger genau esou wichteger Band. Mee mäi mäin Non-plus-ultra-Moment vun Deftamp war Opening Band vu Soulfly, ech weess net méi, et muss 2006 oder esou gewiescht sinn, wann ech mech richteg erënneren. Soulfly war mat, ech menge Bright Eyes huet déi Band geheescht, och eng, ah ech weess net méi genau. Mee op jidde Fall Dee Concert, do huet Deftown wierklech alles ginn an do kann ech mech gutt drun erënneren. Dat ass esou e Moment, deen ass peche bliwwen. Am Sall hues de d'Leit gesinn, vill Leit, och vill Leit vun ausserhalb, déi Soulfly kucke komm sinn, sou, Wow, dat do ass richteg rau an dat do ass richteg fun an et huet och saugutt bei dee Concert gepasst. Dofir, also fir déi Leit, wou Deftown net kennen, ech maache mer Méi, fir alles an de Link ze setzen, dass een déi Band ka followen. A vläit hir eegen Experienz domat deelen. Ech mengen, et ass eng absolut wichteg Band fir déi komplett Lëtzebuerger Metal-Zeen, genau sou wéi déi aner zwee, wou ech elo nach fir haut hei stoen hunn, wou genau sou wichteg sinn. An ech menge mir kommen direkt bei déi nächst. Do gëtt de Pit mer absolut Recht. De Pit huet scho ganz vill iwwer deen Album geschwat an iwwer déi Band an och scho, meng ech, e Review geschriwwen, esou en Oldschool-Review. Eng Band, wou eis allen zwee. dominéiert huet am Sënn vun, ok, mir ginn op e Metal-Concert vun hei, mir wëllen einfach just eng Ried an d'Maul kréien. An dat war Ex in Ferris mat The Functus and Heresy vun 2004. Jo, et ass scho laang hier, mee deen Album war esou knaschteg, esou rau, esou richteg brutal. Zum Deel och vläit, soen ech mol, net super gutt opgeholl fir déi Zäit. D'Jongen hu gemaat, wat se zu deem Zäitpunkt konnten. Dës Band ass leider net méi aktiv, déi ware vun 99 bis 2011 ënnerwee, mee deen Album, dat war dat war dat Rauhst. An dat dat dat knaschtest um Mix an awer huet et esou Spaass gemaach deen Album op et op CD oder live se ze gesinn all Kéiers virun allem dat Lidd Stabbed by the Cross dat war sou mäin Favorit ah dat ass dat ass herrlech wat d'Jongen einfach produzéiert hunn vu vu Rauheet a vun einfacher ja keng Ahnung dat ass wierklech sou. Emotiounen muss e rapps e Sak op an hei kriss de alles an d'Gesiit an et war einfach nëmme gäil an jo och dat ass en Album wou leider e bëssen a Vergiessenheet geruede ginn ass, virun allem bei deenen neie Metalheads. Dass mir dat nach kennen ass jo schéin a gutt, a eben déi Gefor ass déi wou, dat war eng Fro wou mir eis virdru scho gestallt hu wéi mer zu zwee, zu dräi waren, Wéi kritt een hei d'Opmierksamkeet an där Hinsicht, mir wëllen eppes hannerloossen, net nëmme well mir eppes maachen, mä et geet jo och drëm, datt déi Bands, wou ech och hei nennen, an iwwer déi nächst MML'en, Metal Milestone Lëtzebuerg, wäert definitiv e Fakt sinn, fir datt dat iergendwou fest verankert ass a fir datt d'Leit sech kënnen Informatiounen huelen. Ech gi lo net duerch déi ganz Wikipedia-Pages vun all Band, dat wëll och keen hei héieren an ech wëll et och net maachen, si mer ganz éierlech. Mee et geet einfach nëmmen drëms, e Footprint ze loosse fir déi Bands, déi et zum Deel nëmme ginn. An jo, Deftown an Exinferis si leider nëmme esou aktiv, och wann Iwwerbleibsel vun Exinferis lo zum Beispill aner Bands kreéiert hunn, Cosmogon, groussen Numm mëttlerweile, dat wäert och nach eng Kéier hei optauchen. Dofir. Ech ging ech ging mer dat heiten liken subscriben well jo lo kënnt na méi ne an da gi mer bei dee leschten Album fir haut en Album wou vläit zu deem Zäitpunkt nach keen esou produzéiert huet och wann soen ech mol an der Spart vun 2005 bis 2000 jo. 2013 oder Ufank 2000er bis 2010 der Well esou ass ganz ganz vill hei zu Land geschitt. Et si vill Bands komm an virun allem Metalcore, Deathcore hat e mega mega Emergence an dat ass awer och erëm e bëssen esou ofgetéint. Et war awer eng Band do déi huet e bëssen hir eege Saach gemaach an war zur richteger Zäit op der richteger Plaz. A mir schwätzen natierlech vu Scarred. Scarred war schonn hei am Podcast, ganz am Ufank, wéi mer dat gemaach hunn. An ech probéieren och an Zukunft vläit nach mat de Jongen eng Kéier eppes ze maachen an engem Videoformat, well deen Album vun 2013, Gaia Medea, deen huet alles getoppt, wat et zu deem Zäitpunkt zu Lëtzebuerg gouf. Op Produktioun hin, op et, wéi se d'Lidder geschriwwen hunn, d'Evolutioun vun der Band, dat war hiren zweete Longplayer, Gaia Medea, a wat do un Groove Metal, Prog geliwwert ginn ass op engem komplett aneren Niveau an ebe grad vun hei, dat war mindblowing, muss ech ganz éierlech soen. Ech hunn ech hunn op se erop gekuckt, dat war esou eppes, wann s de emol Ideen has vun, ah ech wëll meng eege Band, esou da war, kennen ech ganz vill Leit, déi gesot hunn, wow, do wou Scart elo ass, wa mer et bis dohinner packen, da kënne mer eis wierklech op d'Schëller klappen an si hu wierklech, Domat, mengen ech, ganz vill Dieren opgemaach fir ganz vill Leit. Et waren och, mengen ech, ee vun deenen éischte Bands, wou e richtege Music Video gemaach hunn, e professionelle Music Video zu Cinder, d'Lidd, wat um Album eben drop ass. Mee et sinn aner Lidder do, den Opener Gaia, gell, mat der ganzer postapokalyptescher Visioun vun enger enormer Eruptioun, an dann knallen se einfach do sou eran aus alle Roueren. Dat war dat war schockéierend zum Deel schockéierend wéi wéi krass gutt dat war ne Psychogenesis ass och e saugeil Lidd an de Closer de Closer gëtt och vergiess Dago of Medea ass ass nach eng Kéier dee ganzen Album soll ech mol am Remix an an enger ganz anerer Perspektiv vill méi donkel vill méi däischter nach Déi Band huet einfach Innovatioun gewisen an och mat hirem leschten Album vun 2021 oder 22 ech weess net méi de Self-Titled Album hunn se nach eng Kéier gewisen, Mir kënnen et nach aneschters maachen. An ech mengen, d'Scart gehéiert definitiv zu deene ganz, ganz Groussen hei. Mee dat waren der elo just dräi, just fir ze soen, dräi Stéck, wou mär perséinlech wichteg sinn. Et sinn der eng jett, ech menge vill CDen hunn ech nach. Och wann ech keen CD-Player méi hunn, mee CD'en hunn, ech nach, ech probéieren dat alles erëmzefannen an alles e bësse vläit och an all Reels an esou ze deelen, well ech mengen dat ass awer wichteg, och wa vill Alben et net méi ze kafe gëtt, an a kenger Form méi, oder vläit wann ee Chance huet fënnt ee se op Discogs oder esou, déi Lidder fënnt een eventuell op Youtube, virun allem vun deenen zwee éischtgenanntenen an. Jo, et ass mer einfach wichteg fir fir déi Alben nach eng Kéier bëssen duerchzegoen, wat ech natierlech och wat maachen, fir dass déi Bands, och wann se deelweis net méi gëtt, Virgeschicht, wéi och ëmmer, mir wëlle jo natierlech och, dass bësse vun ausserhalb Leit bëssen hiert Ouer erweideren a bësse kucken, wat leeft hei zu Lëtzebuerg. Sou, mir maachen dat elo nach ganz aneschters. Dat heiten ass elo fir eis, fir déi Jonk vun hei, well leider si mir déi eenzeg vu Lëtzebuergesch schwätzen. Wat awer net schlëmm ass, well ech wäert probéieren all Album e bëssen a Reels anzedeelen an nach méi knackeger Form an als Shorts. Ech mengen dat ka gutt fonctionnéieren an zum Deel. ass et och méi einfach fir vläit dat un de Mann ze bréngen oder un d'Welt eben dobaussen. An ech mengen domat war et schonn erëm dat vu menger Säit fir dëse bësse méi kuerze Metal Milestones vu Lëtzebuerg. Ech muss mer nach een esou gäile Logo dofir iwwerleeën. Propos Logo, ech weess net ob der et gesitt hutt, mee mir hunn nei Merch, well jo, 5 Joer, 5 Joer Kaméidi, dat ass awer net grad näischt. Do kann ee schonn zum Deel stolz drop sinn. Och och wann en elo vläit punkto Line-Up an esou och eppes geännert huet, mee ech mengen wat wat hei bei Kaméidi passéiert ass, dass dat ass net nëmmen ech, do ass ganz vill ganz vill Aarbecht och vun deenen aneren dra gewiescht an ech fannen wann Der eis wëllt ënnerstëtzen, schreift eis un, well et si ganz limitéiert T-Shirten, et ka scho sinn, ech hoffen zwar net, mee ech. A wann der ginn der nach eng Kéier bestallt. Dat ass ganz limitéierte Stock an et wär scho cool wann der kéint bei deem, ech weisen nach eng Kéier vun hannen, sou Trash Talking since 2020, also wann ech giff liken and subscriben, dat ass de Minimum an domat gesi mir eis d'nächst Kéier hei erëm bei Kaméidi. Bis geschwënn.